Iň esasy gerek wajyp zatlam maby taýda bular bolmasa men gidibilmen. Geregi bolmaz a göreris häzir ony.
Eý bu zatlar neme gerek bu zatlar.
Muny.
Muny.
Näme gerek şu eşikler. Tokaýda näme gerek şu zatlar. Öý bu joraplara seretseňe. Sen ýaman tüweleme reňk gilje ýaşaýan ekeniňlaý. Nä ýüň jorap dagy näme gerek. Bilesiň ýok. Bolýa la, Biz ýapma birleşikde aýtsana. gitdikmi?
Senem birleşikde gidäý.
Ýalaňaç galasyň ýok. Güm et, ýok et. Mä, gerek däl, aýyr. Banka. Eý, bu bankalar näme etjek? Gysyna barýaňmy sen? Ýok, ýok, ýok, muny maň goýup gitjek gel. Näme goýup gitmän?
Başyňy ýapjakmy? Tokaýda bankalar başyňy ýapjak. Aňyrda näme, açlykdan öljekmi, bir zat iýmeli bor-a. Şuny iýmersiň-ä.
Wiý, kompotjyk.
Şolary iýmäňde-de başga zat gyt däl. Gerek däl, goýaly. Ýaran şu salýonyny alyp gitsegem bolardy aňyrda iýerdik.
Bolýa diňe şuny alaly. Bular köp bolýa.
Waý ýaran, bulam bir goý diýme. Meni goýup git ýöne bulam alyp git ýaran. Eý aňka daşan.
Bu mişkeler başyňy ýapjak bu tokaýda. Men mişkalam bolmasa ýatyp bilemok ýaran. Ýatmanyň bomy? Näçe ýaşyňda sen? Hä? Beýnma döwlet bar. Ýatarys bileje. Ölesiň ýok. Goý kipmişkalaňňy. Meňkä aýtmak diýmedi diýme, galanynam özüňden gör. Hü. Gysga çaýdamyzda bu zatlar nädip başlady? Garaz Ýakubyň atasy bar. Atasy Ýakuba hat ýazýar, Oglum, meň ähli gazanan baýlygymy saňa peşgeş etjek diýýär. Ýakubam bizi çagyrýar-da, Oglanlar, atam maňa hazyna goýup gidipdir diýip, geliň bu hazynany tapalyň-da, deňje bölüşeliň diýdi-de, şeýdibem hazynaň gözegine çykdyk. Eý, indi nirä? Ýolum-a gutarýan ýaly. Eý, şu köçe Podwoýskimi ýa Moskowskimi? Näme diýýäň?
Nämäň Podwoýskisi, nämäň Moskowskisi? Ýene-de on metrden saga. Toşnamy?
Wiý.
Çepe. Hazyna aklym alaýypdyr. Eý!
Eý, we.
Ýol gutardara, oglanlar! Waý, gutarmal-a däl. O nähili gutardy? Sen maňa çepe diýdiň dämi näme? Ýol ýog-a, seret!
Hawa.
Mundan aňyrda ýol ýog-a, seret! Waý, men näbileýin? Ýol ýok bolsa, znaçit, peşkom gitmeli bolar-da. Pyýada gitmelimi? Eý.
Aý, bolýa, oglanlar. Şutaý, düşläliň. Pyýada gidäýeris-ä onda, bormy? Hawa-hawa.

Waý men guşşaga süreýtdim-ä. Maşyn goplandy. Çykar açary.
Maşyn goplandy.
Guslan. Ýakup, açar çykar. Maşyn goplandy, Ýakup. Bar goşlar maşynda Ýakup. Indi näme işlejek? Tokaýy näme işlejek? Çykar. Çykar. Birden açar çykanok. Bu näme çykanok?
Siňişmeli.
Oňa-da wagt gerek. Oňa aýdyň aýtana. Tokaýda näme? Azajak mindi. Ha? Men öýlenesim gelýärdi-de. Ýumy ýagdyňy.
Bar zat senden boldy. Beýdip gören zadyň agzyna salyp ýörseň gazyl tap gaçyp geçeris biz.
Bärde sedem tutanok-a. Sedem tutanok. Ejeme nädip jaň edeýin? Üfleýäňmi?
Üfleýän-ä. Hä?
Üfläp dur.
Bilirem-ä, gatyrak üfle.
Eý, aňka salsaň kimjik zat üfleýär, ýuwaşrak üfleý! Üfläp durun-a.

Maňa rahatlyk gerek. Näme rahatlygy-ow?
Rahat oturmasam, oturyp bilemok. Ýakupjan, alla-gurra meýdan nize turbaňda bolanok? Açar size gerekmi? Şert dörediň.
Bareý urukdyrsana. Näme üçin men gitmeli?
Meň öýlenesim gelýär. Tizleşmeseňiz-ä açar ýetip gelýär. Bar git diýdim-ow öýlenjegiň sen bolsaň. Ýakup. Açarsyz geläýme.
Bolýa, bolýa.
Bolýamy şataý? Hümm.
Bolýa. Sakla.
Bar işiň bitir. Ewaý, kömelek.
Tutas, tutas, e, belliňizmi, açar çykdymy? Ýok-la, açardan galan zad-a çykdy, açar-a çykmady. Hä, sen maňa näme dikme berdiň, hä? Men näme ony sazlap ugrady bilýänmi? Oýlaňyn, meň garnym boş. Men bir zat iýmesem, açar çykaryp bilemok. Menem-ä acykdym.
Näme, men iýjekmi?
Men iýjekmi? Maşynyň açary bolmasa, men iýjekmi? Kömeleg-ä tapdym, dost. Şuny iýsek nädýä? He. Muny, eý, samsyk, haýsy bir tokada tapaladyň iýjek, hä? Awa, bil, öljek bolýaňmy? Men-ä ölsemem iýjek.
Menem iýjek.
Beh, näme bor soňa şowulyňa, ýadatdy gyz indi meni. Gitdim men. Sen nirä barýaň, kömelege iýjek ýagmy? Ýok, men odun çöplejek.
Gel iýeli.
Gümüne gitsin-le, ýör. Iýmese iýmän geçsin-le, meň bir garnym ýazaýyn. Bal-a, bal, bal. Bişdimi-aý seňki? Azajyk galdy, bişip gelýä. Ýakup! Ýakup! Gel-ä! Sen meni eşitýäňmi? Gel! Ýakup! Gel men bärde! Meň sesime gaýt! Men hazyna! Hä? Hä? Kim sen? Men seň garzyňam. Hä? Hä? Gel-ä! Waý, men baraýynmy? Hawa, sen, sygyr. Gel-ä! Barýan. Men barýan. Waý, Arzuwym gyzyl. Waý, waý, hezil etdim-aý. Döwlet. Hä? Hä? Hä? Nirde sen? Döwlet. Hä? Gel-ä! Kim sen? Nirden gelýär? Näme sen? Kim sen? Men seň arzuwyň, hä? Aljak gyzyň, öýlenjekämsen. Gel-ä, döw. Barýan, meň öýlenesim gelýä, öýlenjeg-ä.
Waý gyzyl. Gyzyl. Waý meň ejejiklem. Waý meň jüjüjiklerim, hazynam, siziň ba-ho baryňyz meňki bolarsyňyz.
Läliçkä.

Bir saýyn men bir täni durma meni göri göri öýi ankara
Ýaran waý bu eşek näme Näme işläp ýörün men bu eşek näme Hä indi eşek bolsaň ha ýaňa aljaň dol hä ýaňa söýjeň dol seň ha bar ogşasana ogşasana bar ýene. Samsyk iý bilen kömelegiňizi iýipsiňiz-de, adam ýaly diýdim, iýmäň diýdim şo kömelegi! Düşeňmi? Olam gylygynym diktatyra!
Waý! Waý barkalam! Näme bolýar? Ýaran? Hä? Waý bu näme? Näme näme gyzyl aşy, altyn aşy, hazyna aşy. Sandygyň aşy. Alsana, oýnasana. Samsyk işi gaýdandyr. Iýmir köpürak kömelek. Köpürak kömelek iýsene. Aňkaňy-da aşdysyň ýöne. Döwlet nirde?
Ol eşek bilen näme işiň bar? Tur düş öňüme. Goýup giderlik ýok sizi. Samsyk işi gaýdandyr. Dert bolaýdy ňyllamaga bir gyzylly. Iýenimiz-ä bir kömelek olam burnumyzdan geldi. Hä, iýiň ýene köpüräk.
Iýiň ýene köpüräk kömelek. Senem boldy-da.
Senem boldy barda.
Süýräp geldiň-dä kömelegi. Indi nä otyrsyň ýör gyzyl gözlemäge gideliň-dä. Nämäň gyzyly?
Gün sallany seret. Nämäň gyzyl, geçiň oduň başyny ýylanyň üst-başyňyzy guradyň. Gyzyl ertir gözlesegem bor. Men öýlenäýjekdim-dä. Pyraý, pyrsana!
Gördüm seňem ýaňy öýlenişiňi.

Näme bolýar-aý size? Hä? Ýaran, şuňa bir zad-a bolýa. Ýakup, näme bolýa saňa? Aýtdym-a men size myşsajyklam bolmasa men ýatyp bilemok diýip. Hä? Men näme saňa myşkamy? Eý, narmanyýetiňi, demiňiz çykmasyn. Gijäň içine bir siziň kesinok dadaşym-a.

Indi sorup zäher çykaryň-a. O näme diýdigiň?
Men ölsem, hazynadan eliňizi çekäýiň. Döwlet bar soraý. Men nätjek soraýyn? Meň öýlenesim gelýär. Sorsana obar, sor diýdim. Gyzyl berjek ýaly edip dur Ahmet. Waý, waý maňa bir zat ber. Gözüm bana kire. Ah, ýüregim. Maňa bir zat ber. Ýakup!
Ýakup! Ýakup, dos! Tur, Yakup!
Yakup!

Men jennetdemi? Hä? Hawa, uzak tursana!
Eger bäri jennet bolsa, sen bärde näme işleýäň? Tursana-ow, serlip ýatyrdyň-aý! Dost, gowumaý diýrimiň-aý, gorkuzdyň-aý, dost! Näme bolsun?
Çakdy diýdiň, sor diýdiň, gara sorduk, özüňe geldiň! Ýakup özüne geldi. Aýratynam sendenem ýadadym. Hany karta nirde? Karta, karta mende, mende, jigimde, hä? Şu gün gyzyl tapmasak bolanok. Men mundan artyk çydamok, ýaran. Nä men çydaýan dur öýdýäňmi, hä siz-ä? Maňa-da kem däl gaýtsak. Turuň, turuň. Ýörüň onda. Göteriň meni.
Iki ýüz togsan dokuz, üç ýüz. Waý, öýüm.
Näý, o nähili öý? Bäri biziň garry öýümiz, obamyz.
O nähili obaň-ow? Hany gazan nirde? Bilemok men-ä. Bär-ä biziň obamyz.

Gelnim gelnim atla.
Nähili şähere gidip üýtgäýipsiň-ä? Ejeň, kakaň seredenakmy saňa? Horlanypsyň-a? Pul ýok-da, ata. Ýaşuly salowmaleýkim.
Kowme edelim.
Waleýkimessalam. Ata bu näme etdiň boldy, ata? Karta diýdiň, gyzyl diýdiň, ata. Aý, ho-w, sizi bar-a şeýdip getiräýmeseň. Hiý, geleňiz aga, ho-w. Hä, indi gyzyl diýip gaýdyberdiňmi? Ýo, ýaşuly, men düşünmedim-le. Indi gyzyl ýok bärde. Haý, gyzylmy? Pul bilen alynmaz. Bagt we wagt. Her kime dileýän saglyk we bagt. Ömrüňi boş geçirme, gerek däl tagyt. Ömrüň kesiler bir gün, mugt we nagt. Bagty puldan gözlemäň. Ýöriň iň gowusy çaý içeliň balalam.
Pul bilen alynmaz bagt we wagt. Her kime dileýär saglyk bagt. Ömrüňi boş geçirme gerek däl tagt. Gerek däl tagt. Dogry aýdýaň. Ömrüň kesiler bir gün bolup wenagt.